Хатыны белән машинага утырып кайтып киткәннәрен. Мин әйтәм, перенесите меня игру или после Нәфкат абый. Ну, мин яшисе килә, дуслар. Шул ук номер белән чыгасы бар бит әле. Белсәгез, дуслар, кәеф китте. Кереп утырдым гримерныйга, аптырап утырам. Хәзер Килеп керде гримерныйга Айдар Галимов исемдә. Икебезгә бер гримерка иде. Бәхетемә каршы, дуслар. Белсәгез, ул теге, ул мине күрмәде, мин шкаф артындарак утырам әле. Айдар абый, Айдар абыйны күз алдына китерәсез бит инде. Теге самокультура, итәгатьлелекнең оясы. Ул менә Рәмзи ападан ул чынлап аны тоерга кирәк. Рәмзи ападан соң шундый контраст. Менә шайтаннан соң фәрештәне күргән кебек. Ул аның бит Айдар абыйның кыяфәте дә бит ул тормыш ул педант натурасы буенча. Ул интеллигентны уйнамый ул. Ул чыннан да шундый. Күпме беләм менә Айдар абыйны мин гомеремдә икәү генә калганда да, мунча кергәндә дә бер тапкыр сүгенгәнен ишеткән юк. Бер тапкыр дуслар. Менә Салават абыйның бер тапкыр сүгенмәгәнен ишеткән юк. Алар менә плюс белән минус. Төрле илләрдән. О, килеп керде гримерныйга, драповый пәлтә, кашемировый шарф, үтүкләнгән чалбар, кожаный ботинка затлы. Ну, Шаляпин оялып почмакта тәмәке тарта инде, менә кыяфәт шундый. Ул бит үзе генә булганда да, дуслар. Әле минем барым белми бит, гримерныйга килеп керде, мине күрми. Вешалкага да, үзе генә барганда да китте, пәлтәсен элергә обязательно, үзенә хас булган позаларда басты, матур итеп салды пәлтәсен, шарфларын әйбәтләп куйды, килеп утырды э, көзге алдына. Мин беренче тапкыр күрдем әле, ничек артист Айдар абый үзе генә булганда психологически әзерләнә чыгышка. Үз үзе белән диалог башланды моның хәзер. Аның да нәрсәгәдер кәефе югая. Айдар туган, давай просыпайся. Просыпайся, так не пойдет. Давай, давай, кәефне күтәрергә кирәк. Давай хәзер кешератына киләбез әйбәтләп. Әллә кем түгелбез, әмма кем түгелбез.

Съемка көне булганга прическа ясатып килдем әле бүген, сакалларымны да рәткә китердем. Ә Айдар абый, ул дөрес тә, бөтен чыгышына нык әзерләнә ул. Ул һәрбер битенең һәрбер җыерчыгын каплап, нитеп алып чыкты косметика, дуслар. Белсәгез, ана берәм-берәм алып чыга башлады. Лак, мусс, гель, фен, бөтен әйберен тезеп куйды әйбәтләп. Хәзер ул миңа калса дөрес тә ул. Гафу ит, Тамашачы каршына чыгасың икән, син артист, кыяфәтең матур булырга тиеш. Ну, алай мактый аламмы мин? Бары ике артистны гына менә шулай, менә кыяфәтен нык карый торган. Ул менә өлкәннәрдән Айдар Галимов, яшьләрдән Ришат Төхватуллин. Төхватуллинның әзерләнгәнен күрсәгез, о! Ул менә гомерендә иң иң мөһим әйбер аның икәү. Ул йөгерә һәм бизәнә. Ну и җырлый матур итеп. Ну, сизелә бит инде, дуслар. Без аның белән булдык нидә? Мин Айдар абый турында онытмадым. Ха, Ришатны гына сөйләп китәм, я онытсам искә төшерерсез. Э, булдык Кремльдә, Мәскәүдә, Болгар радиосының концертында. Мин шок каттым. Мин бит инде андый җыелыш концертларында килсәм, күмәк концертларга, алам икенче костюм, И пакетта аяк кием шул чыгасы. Носкины алмаштырмыйм, сразу чистаны киеп киләм. Ришат, бер гримерка да шунда. Килеп керде малай, үзеннән дә зуррак чемодан. Ул чемоданны обязательно берәрсе ташырга тиеш. Үзе тартмый, Ришат, Ришат, Ришат инде. Килеп керде. Ну, мин иң шаккатканы, дуслар, башта кремнарын төзеп куйды. Ул иркенләп ярата инде, ике сәгать алдан чыгышына әзерләнә. Ат өйдә бөтен киемен алыштыра ул. Бөтен һәрбер кремының иркенләп, срок годностиларын карап, тек монсының чыгарга өч көн калган, бу уже бозылган, моны алмаштырырга кирәк дип инде. Ну, иң шаккатканым булды, аны истә калдырырга кирәк бит әле, дуслар, ничек ул аяк киемен алыштыра, носкилары белән. Ачты чемоданын хәзер.

Ну, сизелә бит инде, сәхнәдә булганда да игътибар иткәнсез, бөтен өстендә кара микрофон аңарда. Ак обязательно. Ак микрофон. Мин аны беренче тапкыр игътибар иттем шул Мәскәүдә инде. Операторский 6000лек зал бит инде Кремль залы. Операторскийда тегендә артта мин биреп утырам флешка инде. Ариша Тухватуллин э, репетировать дип йөри инде. Тыңлашы саны дуга. Ерактан караганда как будто мороженое ялап йөри. Хәзер Айдар абый Хәтерегездә булса, аның турында сөйлием инде. Айдар абый хәзер соңгы элемент, э, тональный кремнан соң ни, нәрсә әйтәләр әле, оныттым инде сүзен, кара. Былай, пудра, әйе. Пудрлый башлады битен инде хәзер. Әллә кем түгәләмәз, әмма кем түгәләбез. И аңлап алды бүлмәдә үзе генә түгел икәнне хәзер. Күреп алды бу минем утырганны. Бүтән кеше булса бит инде сискәнеп китер, борчылып китер, анда белмим, куркып алыр ие. Айдар абый десантник бит, каршы да сикермәде. Тәттәттән. Кеше дип торам, син икән. Триттәттән, триттәттән. Мин инде Айдарга ни ачуланмагызмы әйтәм. Әле хаман сүзләре истә, ул Айдар абый тоже ул юморист. нәрсә утырасың анда тихий фашист ди миңа әйтә абыйым әйтәм исәнмесез ә минем башта хаман рәмзия апаның тексты ачуламагыз мәйтәм айдар ганич ни просто әзрәк монда хәлләр булып алды әле мин әйтәм ни әйткәләп талдылар мин бу юморист булып эшли алмыйм дип зарландым инде бераз Бездә бар бит шундый мәкаль, кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыенрак. Менә бу Айдар абый турында. Инде ул белсәгез, һәрберсенең хәленә кереп, аңлап, ул до того теге менә кешелекле, менә ничек дип әйтим инде, менә ике кеше сугышса, бер-берсен күрәлмичә дип әйтик. Айдар абый килеп, бысының хәленә дә кереп, бысының хәленә дә кереп, Ник сугышасыз? Монда мин гаепле икән бит, дип. Үзен гаепләп кайтып китә ул, тегеләрен дуслаштырып. Шундый кеше инде. И монда э, минем хәлгә керә башлады инде ул. Мин сөйләдем дә, нәрсә булды соң, Данир, дидем. Әйтәм, менә юмор өчен инде, менә бу хатын снайпер тота прицелда дип сөйләдем инде. Аң көлүе дә культурный бит әле. Тыңлады да башта. Әле башта сорады, көләргә ярыймы дип. Бик кызык булган бу, Данир, слушай, бик кызык, бик кызык бу. Ну, нәрсә дип әйтим, Данир, не переживай, не переживай. Ну, нәрсәгә переживать инде монда? Главный бит инде монда нәфкатькә пародия, һәм нәфкат бит инде берәй бер әйтмәгән. Монда бит Рәмзия әйткән, нәфкат әйтмәгән. Ну, нәфкат әйтә алмый да инде ул. Шуңа Рәмзиясе бар инде. Ладно, принимай как есть. На, Рәмзия апаңны да аңлап була инде. Аңлап була, бөтенегезне аңлап була. Бөтенебезнең хәлгә шулай матур итеп кереп чыкты инде ул. Ну, бу теманы алгач әйтәм инде, дуслар. Тагын журналистларның яраткан сорауы инде. Әгәр дә, Данир, э, артист булып китмәсәң, кем булыр идең? Кем белгән инде, дуслар? Ну, беренче курста зур хыялым иде. Минем буласым килгән ие. Берәр бөтен дөньяга танылган нефтяной компаниянең хуҗасы буласы килгән ие минем. Күз алдына китерә идем. Үземнең личный самолет, вилла, яхта. Иртән Лондонда дустым принц Чарльз белән чәй эчәм. Абитта Парижда Жерар Депирдье белән кыздырылган бака ботлары ашыйм. Кич белән Ватиканда Папа Римский белән кояш баеганда намаз укыйм. Ну, ул хыялларым чынга ашты дисәң була инде. Без дә бит тәк утырмыйбыз. Әле теге атнада гына безнең булды Арча, Дөбияз, Казан. Әйе, теге зарланып булмый, дуслар. Принц Чарльз белән чәй эчкән булмаса да, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичның Каз ашаганын күргән бар, вживую. Бер юбилейда бер җырны җырлап беткәнче бер казны үзенә бөкләде. Шундый тәмләп ашады ул, ой, яртысын шунда бирмәде. Жерар Дипирдия белән утырмасам да, кыздырылган бака ботлары ашап. Әле кемнең, ул бит мондый мөмкинлек бөтенесенә бирелми. Минем җәй көне Венера Ганеева белән Акарашка кыздырган бар.